pass $60000 wey im oga keep for inside im house o afta 24 hours wey be say dem just employ her wey she start work o and on sunday october 27 2024 na ikoloba police arrest her for inside ikoyi di name of di house help na alice ude for inside ikoyi police station na im dem carry her take go. di abia state house of rep member wey be alexander ikweche wey dem see for on top dis video dey beat one taxi driver wey im name be stephen abasaye during wey be say di man go deliver something take give am for im house as im come dey threaten di taxi driver say im go pay pipo fifteen million naira and dem go kpai am and nothing go happen for inside nigeria but ekaloba police don come out to come tok for inside abuja say dem don confam say dem don arrest Honorable Alexander Ikweche. After we say the gbege take happen and na FCT command we call Oba police, na there they keep am. But later, Honorable Alexander Ikweche don come out to come write on top his social media, come dey apologize, dey give Nigerians and also dey give taxi driver say he realize or say wetin he do say e no good at all. But plenty Nigerians don come dey yarn say this one no be apology something o, say him

Yahaya Bello dey hide under di Kogi State governor wey be Usman Ododo say na im dey cover Yahaya Bello with im security and also immunity wey im get as a governor. Yahaya Bello is hiding on, uh, under the uh, agbada of uh, the governor of Kogi State, mm. his successor, who happens to enjoy uh, immunity. That's the problem. Because if he stays inside Governor uh, Ododo's uh, house, mm. the police cannot do anything because you'll be violating that immunity that the man enjoys. The House of Representative members and also National Assembly don come talk oh, on top the matter wey happen between Honourable Alexander Ikwichi and the taxi driver wey be stephen abrasaye as dem come dey tok say dem dey monitor di matter as e dey go very seriously and also dem go make sure say dem go hold all dia officials dem accountable of dia behaviours. no be small something as hunger and suffering don come affect nigerians well well because of di bad economy wey dey happen for inside nigeria as dem come see some nigerians for inside kaduna state for on top dis video dey go dey pack rice wey e throway for ground and di rice dem don even miss with stand eh, after one trailer wey get accident e come fall wey make the food stocks wey be say e carry come dey throway na so these plenty people dey come dey thank god to say now say they don see food to chop meanwhile those rice and also the spaghetti dem wey be say dey throway don mix well well with sand. see where people dey park for ground.

di minister wey be nyoson wike warn di beggers dem for inside abuja say make dem comot for abuja road because e no wan see dem again if not e go start to dey arrest dem for on top dis video dem don see di fct officials dem wey don arrest about 34 beggers dem wey be say dem dey for di street of abuja and on monday october 28 2024

come yarn the story. some community people for inside benin city edo state don come shocktalize after wey thunder strike as fire come catch one coconut tree meanwhile rain no dey even dey fall the period wey the thunder take strike as the coconut tree come dey burn fire seriously wey make people come dey shocktalize. Oga, no be by innocent blood, make oga wan happen.

rivers state but president bola ahmed tinubu wey be say suppose to tell nyesom wike the truth to say wetin im dey do say e no good at all as im come dey talk say dem wan try wan remove the rivers state governor wey be sim fubara and dem think say nothing go happen say but if dem try am to remove or make attempt to remove the rivers state governor wey be sim fubara say something go must happen im come out come yarn dis talk on top arise television. And what is happening in Rivers State, where President Ahmed Bola Tinubu is supporting Nyesom Wike to destabilize Rivers State, to disturb the peace of Rivers State. Because what they are trying to do is, we are going to remove Fobra and nothing will happen. And I'm saying that if you remove Fobra, something will happen. abuja residents dem don come shocktalize as dem come dey dey more careful after wey dem see one toyota corolla car wey one man fall come out from inside di car as dem come dey yarn say na one chance armed robbers dem na dey push di man comot for inside di car for inside abuja road. na one time. some nigeria calabar police officers wey be say dem no wear full uniform don come carry gun with some lexus car and matrix car to wan try take enter one man compound as the man no gree say until wey dem go give am search warrant before e go allow dem take enter as they call oba police officers dem no fit show dem any search warrant na so dem come dey exchange word but the man no gree say lie lie o he no go allow dem dey enter inside im compound say because like this now dem no even carry police motor and dem no even wear complete uniform meanwhile dem wan enter im house to come search am wey make the man no come gree at all.

di taliban dem don come ban women dem make dem no dey hear each oda voice for inside afghanistan and na for top one voice note message on monday october 28 2024 na di afghan minister come out come yarn dis tok. di indian billionaire wey don kpufuma wey im name be ratan tata don come name im dog wey be tito as beneficiary of 10000 crore wey as im come tok say di dog go stay wit di cook and di cook go use all di money take take care of di dog the way we say the dog go dey alive. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.